Hija l-preżenza li tkabbar din il-fidi li aħna għalhekk nitolbu f'isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. U nirringrazzjawk ta' dawn it-tliet ijiem flimkienek, nirringrazzjawk ta' din il-Kelma tiegħek li tassigurana mill-imħabba tiegħek, tassigurana minn din il-preżenza tiegħek, tassigurana mill-fatt li int ma titlaqna qatt. U qatt ma ħa nitbegħdu minnhekk. X'jista' jifridna minn din l-imħabba tiegħek? jgħid San Pawl u llum ngħidu aħna wkoll, minħabba dil-kelma li tajtna. Għalhekk inbierkek u nringrazzjak għal dan il-jiem flimkien hawnhekk għal kull wieħed u waħda minna. Inbierkek għal dak li inti qiegħed tagħmel bħalissa hekk fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna wkoll. Imlina bik, Mulej, u ħallina hekk nintgħallmu nintgħalqu f'idejk. Amen. Tajjeb, fasanna dan l-aħħar jum għajna marbutin ma' din it-tema ta' ta' din il-fidi li li hija aktar ċertezza minn ħaġa oħra. U jekk ma tidirx bħala ċertezza hekk fil-ħajja tagħna, nibqgħu diżillużi għax nibqgħu nibqgħu noħolmu. Il-logħba li għajt fuq l-arfsinar kont għajt fuq ir-radju u kien hemm tabib miegħi u f'ħin minnhom qal il-punti prinċipali li għattilkom il-bieraħ u bqajt iħares lejh. U mbagħad għad l-għajt bħalissa u għatta għatta u dik kulħadd fuq radio. Għad nagħmel eżerċizzju u tkellem propri fuq din iċ-ċertezza. Qal li, Ma smajtekx qabel. Le, naf, ma kontx hemmhekk. Imma hekk ħadt gost. Tifraħ hekk li li tibda ssib oħrajn li qegħdin jaraw l-istess ħaġa li tara inti. Għalija sar dak sar ħafna ferħ kbir f'qalbi. Qabel kont nifraħ għaliex xi ħadd jgħidli prosit, jew nifraħ għaliex naf ngħid irnexxejna jew wasalna. Illum il-ferħ tiegħi hu aktar marbut mal-fatt li ninduna li Alla jaħdem b'dan il-mod. Xi ħadd illum stess għadu kemm bagħatli isma' hemm persuna oħra li titkellem fuq dan, fuq dan il-livell, b'dan il-mod. Issa mmur nara niċċekkja ftit għax ma rajlħaqtx rajtha. Hekk, u kemm sabiħ li l-Ispirtu jaħdem b'mod differenti, imma fl-istess ħin jiġborna flimkien u jwassalna l-istess realtà. Għall-istess esperjenza, l-esperjenza tal-qawwa u l-imħabba ta' Alla, esperjenza ta' dil-preżenza ta' Alla. Jiena llum nixtieq biss naqsam magħkom żewġ punti, illi jirriflettu kemm din il-fidi fejn hi u din il-fidi x'tagħmel, kif ukoll jew din il-fidi minn fejn ġejja, u kif ukoll din il-fidi hekk u x'tagħmel fil-ħajja tagħna, x'inhu r-riżultat ta' din it-tip ta' fidi fil-ħajja tagħna. Il-tnejn semmejt ħafna l-fatt li Ġesù jitkellem dejjem fuq il-ħajja ta' dejjem. Jitkellem fuq is-Saltna ta' Alla, jew f'Mattew is-Saltna tas-Smewwiet. U x'inhi din is-Saltna ta' Alla? Xi ħadd saqsieni wara l-istess. Jiena ħarist lejha bħala din hija soċjetà alternattiva li Trid tidħol fiha. Il-fidi ddaħħlek f'mentalità li mhix l-mentalità tan-nies t'hemm barra. Għalhekk in-nies jobogħdukom, ħa jgħidilna, qed jgħidilna Ġesù. In-nies jibdew jobogħdukom ta'. Għax u jitqu bikom ukoll. U jippersegwitawkom. Ġesù ma għandu ebda xewqa li aħna niġu martri, ma għandu ebda, din hija x-xewqa ta' tal-valur tal-martirju li poġġejna. Ġesù ma għandu ebda xewqa li nagħmlu hekk. Imma jaf li ħa jiġri hekk, għaliex la aħna nkunu differenti mill-kumplament tal-mentalità t'hemm barra, allura Ġesù ġie iġibilna alternattiva ta' mentalità, alternattiva ta' soċjetà, ta' kultura. Aħna m'aħniex imsejħin inkunu Maltin. Aħna msejħin inkunu evanġeliċi, bil-kultura tal-Vanġelu. U biex tagħmel dan, trid tgħaddi minn dik li nsejħulha konverżjoni. Konverżjoni ħafna drabi aħna ntuha ntuha meaning ħafna qawwi jew nett sew, imma l-fidi tiġi minn din il-konverżjoni. Il-konverżjoni tiġi obstacle għal din il-fidi. Jiġifieri l-fidi toqgħod temmen f'Alla u temmen f'ħafna affarijiet, le mhux importanti, ma jwassluk imkien. Imma jekk inti għandek din il-konverżjoni, allura tasal biex ikollok din il-fidi. U x'inhi l-konverżjoni? Naturalment mhijiex mhijiex bidla mit-tajjeb konna nisħżiena nidaw u nagħmlu ħafna affarijiet u issa f'daqqa waħda jisna qaddisin nikkotaw il-Bibbja biss u faħru l-Alla l-ħin kollu kull mument. Mhix din it-tip ta' bidla li ħafna drabi aħna assoċjajnejha miegħu. Dan ikkonverta minn Musulman sar Nisrani. Minn ateju beda jemmen. Dak, dik hija t-tip ta' konverżjoni vera baxxa ta' kif inpoġġu l-kelma. Imma l-kelma konverżjoni hija iktar, ħafna iktar minn hekk. Bil-Grieg, il-kelma li tintuża fil-Vanġeli qatt ma kellha konnessjoni reliġjuża. Il-kelma li tintuża fil-Vanġeli kienet il-kelma li tintuża komuni, li ma kellha ebda konnotazzjoni ta' xejn ma' xi ħaġa reliġjuża. Allura, il-konverżjoni reliġjuża li aħna nitkellmu dwarha mhijiex dik li hija ppreżentata aqqas fil-Vanġeli nnifishom. Hi mhix tfisser ta' tirritorna l-għand t'Alla. M'hemmx dak is-sens ta'. Ma' Ġesù m'hemmx sens, bżonn, li ddur għal Alla. Imma, fil-fatt, jekk hemm ddur għal xi ħaġa, ddur iktar għall-bnedmin l-oħrajn. Il-konverżjoni tal-mentalità li ġabilna Ġesù għamilna sensittivi mhux għal Alla, għamilna sensittivi għal xulxin. L-aspett l-ieħor li aħna ftit li xejn tajna kasu, u mbagħad dal-aħħar snin, hekk mill-esperjenzi qawwija ta' Pentekostali fi Knisja Nisranija, Kariżmatiċi, eċċetera, u anke ħafna komunitajiet oħrajn idaħħluna fil-preżent il-relazzjoni personali ma' Ġesù, illi waħelna hemmhekk u bqajna hemmhekk. Ġesù jibgħatek tħobb lill-oħrajn. Ġesù jibgħatek tieħu ħsieb l-oħrajn. Ġesù jibgħatek tfittex min għandu bżonnok, mhux jgħidlek oqgħod hawnhekk itlob u adurani. Imkien ma nisimgħuha dil-kelma ejjew adurawni. U aħna kuntenti li qegħdin naduraw lil Ġesù imma x'jiġri mill-persuna ta' ħdejna u x'għandha u biex hi għaddejja, ftit li xejn nagħtu każ. Allura, din il-konverżjoni hija sens ta' bidla ta' ħsieb. Tibqax taħseb bl-istess mod. U llum ħa nitkellmu x'tip ta' bidla ta' ħsieb illi ġie jpoġġi Ġesù fejn is-soċjetà t'hemm barra. Is-soċjetà ta' dak iż-żmien kienet hekk ukoll bħalma ħa nispjega, imma ta' llum iktar minn ta' qabel. iktar qawwija minn ta' qabel. So, dan huwa bidla ta' ħsieb illi wkoll joħloq bidla ta' mġiba mbagħad, ovvjament, ovvjament li toħloq dil-bidla ta' mġiba, speċjalment fuq dawk it-tliet punti li se nitkellmu. X'eħsibu, x'bidla Ġesù qed jitlobna nagħmlu? Hemm tliet verbi misħuta. Nsemmiha hawnhekk. Smajtha bit-Taljan u għoġbitni. Tliet verbi maledetti. Tliet verbi misħuta fil-mentalità tas-soċjetà tad-dinja tal-lum. Milli joħolqu ħafna mill-problemi li jeżistu fid-dinja. Joħolqu l-mibegħda, naf, pika, disgwid, joħolqu għira, joħolqu rabja għalxejn kultant, eċċetera Dawn huma dawn it-tliet tliet verbi huma dawn, to have, li jkollok, takkwista, avere, to have, jkollok. To be raised up, Naf togħla 'l fuq salire. Dawk it-tieni waħda. U t-tielet waħda hija tikkmanda, to command. Tikkmanda. Quddiem din il-mentalità tad-dinja tal-lum li kulħadd irid iħossu fuq mill-oħrajn, jikkmanda hu, jiddeċiedi hu għal kulħadd, u jkollu kollox madwaru u jħossu tajjeb u jogħla 'l fuq u jħossu speċjali. Quddiem din il-mentalità li hija qawwija fid-dinja tal-lum, Ġesù jitolbok tinbidel. Jekk il-fidi f'Ġesù Kristu u fil-messaġġ tiegħu ma twaslekx biex tagħmel din il-bidla, mhu tista' tiġi l-Quddies kuljum. U tista' titlob li tqarbel dejjem. U tista' ma tagħmilx dnub. Imma għadek 'il bogħod mis-saltna t'Alla. In-nuqqas ta' dnub ma jagħmlekx parti mis-saltna t'Alla. U d-dnub ma jifrdekx ma joħorġokx mis-saltna ta' Alla. Il-mentalità hi li ddaħħlek fis-saltna ta' Alla jew toħorġok mis-saltna ta' Alla. Allura flok dawn it-tliet verbi, Ġesù jipproponi xi ħaġa differenti. Minflok li jkollok takkwista, to have, ħafna affarijiet, Ġesù jipproponi biex inti tibda tqassam, biex tixxerja. Mhix Maltija l-kelma imma ma tantx għandna kelma aħjar. Tingħata, tagħti lil oħrajn. Ġesù jipproponi minflok tara li inti għandek ħafna affarijiet, le, tgħallem aqsam l-affarijiet. Ixxerja l-affarijiet mal-oħrajn. Għax l-insistenza illi jkollok ħafna u aktar u li takkwista ħafna ġġib hija l-kawża ta' diżgrazzji ta' ħafna problemi kullumkien. Fuq ix-xogħol, ħafna minnkom tafu fuq ix-xogħol li jeġri hekk minħabba f'hekk. Fil-familji. Ara l-wirt kif imut il-missier jew l-omm. to have, takkwista. Imma Ġesù jitolbok taqsam, tixxerja. Bil-maqlub ta' dak li huwa l-verb titla' jien naf, togħla 'l fuq, tħossok importanti, ehm, tidher, eċċetera, fuq dak il-livell ta' dak id Ġesù jitolbok tinżel, titbaxxa u tinduna li inti mal-oħrajn daqs l-oħrajn. M'hemm ħadd fid-dinja aħjar minnek. Imma daqshekk ieħor, m'hemm ħadd fid-dinja agħar minnek. Aħna kollha l-istess, kollha fuq l-istess livell. Tbaxxi u kun mal-oħrajn fuq il-livell tal-oħrajn. Aktar ma jirnexxielek titbaxxa b'dan il-mod, aktar jirnexxielek tkun man-nies, titħallat man-nies. Il-Papa ħin kollu jaħtafna lilna qassisin. Il-ħin kollu jagħtafna li aħna nħossuna importanti, jitkellem il-ħin kollu fuq il-klerikiżm, klerikaliżmu. Aħna x'aħna kleru, il-kleru, aħna importanti noħdukom għand Alla. U l-Papa jgħid joħosnu b'siker daw. Le, le, int xogħlok huwa tilbes fardal, kif ħa naraw għada fil-quddiesa. Xogħlok huwa tilbes fardal u sservi. Xogħli bħala saċerdot. M'għandix xogħol ieħor jien. Xi ħadd li ma jafx iservi mhuwiex saċerdot. Mhuwiex saċerdot. U allura Ġesù qed jgħidlek, le mhux oqgħod togħla u taħseb li int importanti. Le, le, inżel u tħallat man-nies, kun man-nies, ejja fuq il-livell tan-nies u għix fil-livell tan-nies. U hekk Alla jidher aktar fik jekk tagħmel dan. It-tielet verb forsi iktar faċli tifhimha huwa li tikkmanda, tikkmanda, tmexxi l-ħajja tal-oħrajn, tkun trid tmexxi l-ħajja tal-oħrajn, il-poter. Hawn ħafna jmorru għal dak li huwa l-poter. U Ġesù jgħidlek le. Minflok, aqdi. Servi. li hija ħafna importanti, nerġa' ngħid, narawha għada fil-Quddiesa ta' għada. Din hi l-konverżjoni. Minn hawn tiġi l-fidi mgħejxa mal-oħrajn illi toħloq realtà ġdida fl-ambjent tas-soċjetà li ngħixu fiha. Mela hawnhekk jibdew jagħrfuna li aħna Nsara, mhux mill-fatt li jarawna deħlin l-knisja l-Ħadd filgħodu, mhux minn hemm nidhru li aħna Nsara, imma mill-fatt li aħna għandna din il-mentalità, għamilna din il-konverżjoni li aħna l-Vanġelu qed jitlob minna ngħixu fuq dan il-livell totalment differenti, totalment differenti minn dak li titgħallem hemm barra. minn nies l-oħra kif jgħixu hemm barra. Ħafna minna totalment differenti minn dak li qaltlek il-mummy meta kont żgħira jew żgħir. X'qalulek tad-dar, x'qalulek fl-iskola, ħafna drabi, hi differenti għal kollox. Inti tagħmel parti mis-Saltna ta' Alla meta minflok tfittex lilek innifsek billi jkollok aktar milli għandek u titla' fuq l-oħrajn u tikkmandhom, tibda taqsam li għandek mal-oħrajn, titbaxxa, taqdi, isservi. Jekk tagħmel dan tkun fis-Saltna ta' Alla, jekk tagħmel dan għandek il-ħajja ta' dejjem. Dik hi l-ħajja ta' dejjem, skont San Ġwann, u din hija s-Saltna ta' Alla skont is-Sinottiċi, il-Vanġeli jiġifieri, semmejt l-erba' Vanġeli f'daqqa. Dik hija s-Saltna ta' Alla. Il-fidi li twasslek għal tidħol f'din is-Saltna ta' Alla hija fidi sħiħa u fidi vera, kif ipoġġiha Ġesù. Hekk, fil-Vanġelu hemm ħafna versetti qawwijin ta', ġifieri li, li, li kultant jaħsduna versetti bħal ma ktibtix hemm fuq, imma versetti bħal Llum stess fuq ir-radio konna qed nitkellmu għal kien qed jitkellem dan dan it-tabib ma qal anka u anka l-flus ta' importanti li għax mhux anka l-flus bħalli kieku l-flus u hija forsi nsemmuha wkoll. Mhux forsi nsemmuha wkoll, il-flus huwa l-problema. Ma tistax taqdi l-Alla u l-flus. U aħna nippruvaw naqduhom it-tnejn. Nippruvaw. Kieku jien nibda nitkellem fuq il-flus kif jitkellem il-Vanġelu, kieku ma terġgħux tiġu. Kif immissulkom il-but, ma terġgħux tiġu. Naf żgur ma terġgħux tiġu. U għalhekk il-Knisja Beżel tippriedka eżattament dak li jgħid Ġesù, fejn jidħlu affarijiet ta' flus, altru. Jien naf il-Missierna, aħna mhux suppost ngħidu, Mulej aħfrilna bħalma naħfru l-oħrajn, imma aħfrilna d-dejn bħalma aħna naħfru d-dejn tal-flus li għandna mal-oħrajn. Hekk qiegħda l-Vanġelu, l-oriġini fil-Grieg, kif għad bl-Ingliż konna ngħiduha, forgive-us our death, as we forgive, konna ngħidu konna tfal għall-inqas, kienet hekk, b'għad bidluha. Tara? Provajna niddajlutjaw, ntaffu l-qawwa ta' kollox, imbagħad jidħlu l-flus u nqogħdu ħafna attenti, ħafna attenti. Ma hemm sentenzi fil-Vanġelu, irid jgħidlek, mur bih kull m'għandek, agħtih lill-fqar. Hm. Meta ħa tagħmilha? Għax imbagħad għandi t-tfal, irid inħallilhom xi ħaġa. Eħe, ġellidhom, ifridhom. Ħalli xi ħaġa warajk ukoll. Ħalli l-flus li għandek joħloq iktar ħsara minn dak li ħaloq s'issa fik. Il-flus huma problema kbira, imma mhix ħa nikkonvinċikom illejla, żgur li mhux qed nikkonvinċikom b'dak li qed ngħid. Imma Ġesù jitkellem b'sentenzi bħal dawn, Mur bigħ kull m'għandek u agħtih il-fqar. Aqsam mal-oħrajn dak li għandek. Meta s-sena l-oħra rajna l-Beatitudnijiet, ma nafx tiftakrux, is-sena l-oħra, għedtilkom ħaġa mmorru f'Fittxu, insistejt ħafna fuq l-ewwel waħda, l-ewwel waħda kollox. Jew tgħix l-ewwel waħda u tgħix is-seba' l-oħra, jew ma tgħix l-ewwel waħda u ma tgħix xejn. U aħna ma ngħixu xejn ħafna drabi. Dak li jissejjaħ l-ispirtu fil-faqar. Ma konniex qed nitkellmu fuq il-faqar li hemm f'din id-dinja. Ġesù ma jridx fqar, mhux vera? Ġesù ma jridniex inkunu fqar. Għax jekk kollha kemm aħna, immaġinaw kemm qegħdin hawnhekk, tmenin? Jekk kollha kemm aħna, nġibu kollha kemm aħna l-flus u naqsmuhom bejnietna. Ngħixu, Sinjuri. Sinjuri, kollha kemm aħna. Ħadd minna ma jkun fqir sa l-aħħar ġurnata ta' ħajtek. Ħadd. Imma ħadd ma fehem għex din il-proposta. Forsi l-patrijiet u s-sorijiet, forsi hemm hekk, forsi hemm, għax mhux kullimkien dejjem u kullimkien tinħass hekk u tingħax hekk. Imma hekk hu. Imma l-inġustizzji kollha li hemm għax m'aħniex kapaċi nagħmlu dan. Kieku d-dinja kollha kapaċi tagħmilha, ur, qed toħlom f'għadeb, imma kieku d-dinja kollha kapaċi tagħmilha, kieku ħadd ma jonqsu xejn. Ħadd. U Ġesù jemminha din. Il-parabbola tat-tkattir tal-ħobż u l-ħut hija fuq dan, fuq dan biss. Din, dan huwa t-topic ta' Ġesù, proprju illi aħna kapaċi naqsmu kollox u jekk naqsmu kollox flimkien nagħmlu l-miraklu tat-tkattir. Aħna nagħmluh, mhux Ġesù għamlu, aħna nagħmluh il-miraklu tat-tkattir. Umm. So, mhux il-faqar, faqar, fqar huma disgrazzjati. Għax titkellem fuq il-fqar, le, imma imma li li tagħżel li jkollok dan l-ispirtu li tixxerja ehm, kull ma għandek, dan jagħmlek parti mis-saltna ta' Alla. U l-fidi suppost twassalna hawn. Aħna nitbaxxew biex jogħlew l-oħrajn. Dawk li huma fuq jitbaxxew u dawk li huma isfel jiġu f'daqsna u nkunu verament ħaġa waħda. Fil-fatt, din il-kwotazzjoni tafuha sew u faċli tifhmuha, ma għandix għalfejn nispjega ħafna minn din il-kwotazzjoni li ħa naqraw. Tkeddksux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħalilin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema. M'għandhiex x'taqsam mal-ġenna, insewha, ok? He's not talking about heaven. M'hemmx ġenna. Gezzgħu għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la l-kaml, la l-kamla u lanqas bis-sadid u b'ebda ħalliel, m'hemmx ħallilin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll. So, fejn qiegħda qalbek? X'jippreokkupak filgħaxija? Fejn qiegħda qalbek? Xi tfittex? X'inhi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok filgħodu u x'inhi l-aħħar ħaġa li tiġi f'moħħok filgħaxija? Hemm qiegħda qalbek. So, fejn qiegħda qalbek? B'xi mod din nifhmuha u diġà spjegajt ħafna minn dak li qed għadni kemm qrajt issa. Imma mbagħad l-aħħar sentenza li hemm hemm fuq hija ħafna diffiċli u ma niftiehemx u nixtieq nitkellem ftit dwarha. Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula. Żommu ġenbejkom imħassba u l-imsibah tagħkom ixeww. U l-ewwel parti jekk tifhmuha, iva, imma din it-tieni l-aħħar sentenza hija daqsxejn diffiċli. X'qed jipprova jgħid Ġesù? Żommu ġenbejkom imħassba. X'qed tfisser din? Dak iż-żmien l-ilbiesi kienu twal. Immaġina raġel, mhux mara, ġifieri, libsa. Imma l-ilbiesi kienu twal sa l-għaks jew naqra 'l fuq mill-għaks. Meta inti trid tiġi biex taħdem, trid taqbad il-libsa, terfagħha, il-libsa, terfagħha, b'xi mod tagħmilha għoqda fil-ġenb u tkun tista' tiċċaqlaq iktar u ttellagħha sa fuq il-koppa jew eżatt taħt il-koppa. Għall-inqas tiċċaqlaq sew. Li titħażżem ifisser hekk. Bħalma llum ngħidu, X'għammar naqra! You know? Eżatt, eżatt l-espressjoni hija bħal meta ngħidu aħna, X'għammar ħa tagħmel, ejja ħa tagħmel biċċa, x'għammar minn hemm? Inża' l-ġakketta. X'għammar? Dak, fuq dak il-livell eżatt qed jitkellem Ġesù. Ġifieri, li inti titħażżem fil-Vanġelu jfisser hemm attaġġement ta' xogħol. Bħal meta, hekk, bħal meta ngħidu hekk għad biex tagħmel biċċa xogħol allura lest għaliha. Ħallihom jindunaw, qed jgħid Ġesù, ħalluhom, ħalli l-oħrajn jindunaw li int lest għax-xogħol, lest li taħdem, lest illi taqdi. Kunu nies dejjem imħażma, lesti li tkunu hemmhekk għas-servizz tal-oħrajn, Dan huwa punt prinċipali fil-Vanġelu kollu, eh, imma evitajnieh. Matul is-sekli, evitajnieh b'ħafna modi. Mhux kulħadd, mhux dejjem, ma tesaġerax, Father, iva, imma evitajnieh vera, evitajnieh. Dan l-sens li għandek atteġġament li inti qiegħed hemm, jiena taf li jien qiegħda hawn biex naqdi, biex inservik. U dan mhux f'xi okkażjoni speċjali. Jien naf, għandna biċċa xogħol, isma' tgħinuna naqra nġerru daqsxejn, jien naf ħa nagħmlu nippreparaw għal għada, m'jimporta jekk, mhux f'dak is-sens jew, imma fis-sens ta' atteġġament ta' ħajtek. Hija atteġġament ta' ħajtek. U l-oħrajn jifhmu li jistgħu joqogħdu fuqek għax ħa jsibuk dak li, huma jafu, ara hemm nisrani fit-triq tagħna. Hekk suppost jirraġunaw in-nies. Hemm nisrani fit-triq tagħna. Ikolli bżonn xi ħaġa naf li nħabat lilu u nsibu. U jgħinni żgur. Ħafna, ħafna nagħmlu bil-maqlub, hemm ħafna nagħmlu bil-maqlub. U anke aħna nqassu sidna. Jiġi xi ħadd jitolbni xi ħaġa, Father, tista' tagħmel xi ħaġa? U se ngħid liema u qaddisa għalik. Eh, kemm hi faċli. Se nitlob għalik, tant għax tinkwieta, issa nitlob għalik. Kif jarawk in-nies? Bertran saqsi ftit mistoqsijiet hekk. Kif jarawk in-nies tat-triq tagħkom, in-nies li taħdem magħhom fuq ix-xogħol, in-nies li tkun magħhom kultant? Kif jarawk? Kif iħarsu lejk? Kif tidher quddiem l-oħrajn? Jagħrfuk bħala nisrani li xxammar u qedem għalihom tagħti dan is-servizz? Inħares lejn uħud minnkom, nafkom, xi wħud minnkom nafkom sew, naf li intkom hekk ukoll, eh, ġifieri. Allura nieħu gost ngħidha ma' nies li diġà qed jifhmuha din. Imbagħad it-tieni parti tas-sentenza, Żommu ġenbejkom imħassba u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Fuq x'qed jitkellem issa fuq l-imsiebaħ? X'irid jgħid? Fi żmien meta kienu fl-Esodu, meta kienu għaddejjin qegħdin fid-deżert, kellhom it-tined, kienu jgħixu fit-tined. Imma kien hemm tinda partikolari li kienet it-tinda tal-preżenza ta' Alla. U biex tagħraf it-tinda tal-preżenza ta' Alla mit-tined l-oħrajn tan-nies, din it-tinda x'kienu jjiefqu u jagħmlu xhur fl-istess post, biex tagħraf it-tinda tal-preżenza ta' Alla, kien ikun hemm musbieħ jixgħel. Bħalma aħna dejjem nagħmlu l-istess fil-knejjes tagħna, mas-sagrament inpoġġu xemgħa jew musbieħ jew xi ħaġa jew ftit dawl biex juri li hemm il-preżenza ta' Alla. Meta dik tkun mitfija, tfisser li m'hemmx is-sagrament. Meta npoġġu s-sagrament aħna ħadniha minn dan, minn dan fl-Antik Testment. Imma x'qed jipprova jgħid Ġesù hawnhekk meta qiegħed jgħid, Żommu l-imsiebaħ tagħkom mixgħula? Ġesù qed jgħidilna anke aħna bħala komunità mhux individwi biss, bħala l-komunità ta' din il-kappella li tiġi kull nhar ta' Ħadd hawnhekk. Jgħidilna qisu li intom bħala komunità fikom tidher il-preżenza kontinwa ta' Alla. Li l-preżenza ta' Alla tidher fik. Dak li joffri lilu nnifsu, f'kelma oħra, li qed jgħid Ġesù fis-sentenza, dak li joffri lilu nnifsu f'servizz għall-oħrajn huwa santwarju fejn tidher il-preżenza ta' Alla. Mhux in-nuqqas ta' dnub, mhux jien naf il-ħafna le, mhux dik, imma s-sens f'ħajtek, f'qalbek għal dan is-servizz lejn l-oħrajn. Is-servizz jew il-qadi lejn l-oħrajn hija l-garanzija tal-preżenza ta' Alla. Hekk qed ipoġġiha Ġesù f'din l-aħħar sentenza. Imbagħad ikompli jgħid Ġesù fit-tieni parti, ħa nimxieha ma' dan il-qari, ma' dawn il-qari. Kunu bħal nies. li jistennew lil sidhom jiġi lura għall-festa biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih. Tgħidilna kunu aħna nies lesti nilqgħu l-sid tagħna li ġej, li għandu jiġi, jiġi mill-festa tat-tieġ. Kif iħabbat niftħulu. Fil-mentalità Lhudija, Alla huwa dejjem bħala għarus li jitgħarras mal-poplu tiegħu. Huwa l-għarus li jitgħarras mal-poplu. Allura Alla jiġi u jħabbat il-bieb, imma Jekk hu sit id-dar, ma tarawhiex stramba din? Immaġina inti sit id-dar u għandek in-nies safturi, għandek in-nies jgħodu ħsieb id-dar, għandek palazz kbir, villa kbira, ħafna nies jaħdmu miegħek, u inti tiġi, mhux għax in-nies għad ċavetta, le mhux għax għax m'għandux ċavetta, tiġi u biex tidħol fid-dar tiegħek inti trid toqgħod tħabbat il-bieb. Jekk huwa s-sid tad-dar, Kif joqgħod iħabbat? Ma jaqbadx u jiftaħ? Għax hawnhekk hawn sens ta' ta' dan il-namur, sens ta' dan iż-żwieġ, hawn sens ta' l-imgħallem u jiena, il-maħbub u l-maħbuba. U allura peress illi dan huwa messaġġ ta' mħabba, din qatt ma tiġi jista' tiġi sfurzata. L-imħabba hija dejjem stedina, qatt obbligata, imma offerta, offruta lejk. Din l-imħabba hija offruta lilek, huwa int li tiftaħ. Huwa int li tilqagħha, huwa int li tirċieviha. Imbagħad ikompli jgħid hawnhekk Ġesù, u l-punt prinċipali qiegħed hawnhekk fil-fatt, Henin dawk illi l-qaddejja li meta jiġi sidhom isibu isibhom jisru. Qed ma raqdux baqgħu jaħdmu. Baqgħu jaħdmu. Dawn għandhom l-akbar ferħ. Għandna, hawnhekk għandna beatitudni oħra, le? Henjin, beatitudni. Henjin dawk illi meta jiġi Ġesù għada filgħodu fit-tlieta ta' warofsinhar jew il-Ġimgħa fil-ħamsa ta' filgħodu jew ma nafx meta jiġi Ġesù jiġi jiġi isibek tisa, isibek għadek taħdem, isibek għadek isservi, isibek bit-tunika mħażma. Isibek b'idejk imxammrin isservi lil oħrajn. U x'jagħmel? Din sabiħa. Din sabiħa wisq. X'jagħmel is-sid meta jsibek inti diġà qed għad hemm jekk għadek isservi, x'jagħmel is-sid? Tassew ngħidilkom illi hu jitħażżen Iqegħedhom madwar il-mejda u jgħaddi quddiemhom iservihom. Wow! Dak kif jippreżenta Ġesù lil Alla! Kif jippreżenta 'l dak li inti għandek il-fidi fih! Alla li jiġi servit, kif ħanerġa' ngħidlek naraw għada għax il-quddiesa ta' għada hija partikolari ta' ħamis ix-xirka ħafna importanti. Alla li jservi huwa dak li hu Alla għal Ġesù Kristu. Dan li jiġi jitħażżen, Alla stess jitħażżen u jservik. Alla jitħażżen u jservik. Din hija xi ħaġa ġdida, anzi hija unika u qatt ma nstemgħet f'ebda reliġjon oħra li teżisti fid-dinja sa fejn naf jien. D'ebda reliġjon ma jippreżenta lil Alla jinżel u jservi lill-qaddejja tiegħu. Dan kollu se jiġi spjegat għada fil-ħasil tar-Riġlejn. Ċarissima. Għada narawha daqsxejn iktar qawwija u iktar eżatta. Tagħraf il-preżenza tal-Mulej kull fejn hemm dan l-atteġġament, ħa nerġa' nirrepeti, dan l-atteġġament ta' qadi, atteġġament ta' servizz. Hemmhekk tagħraf. Xi ħadd li taf li lest iservik, għandu umiltà jaqdi, eċċetera. Tħobbu, tħobbu. tħobb u tista' tabbuża minnu wkoll, mela le, għax jekk dan jagħmel dejjem hekk, imbagħad tispiċċa biex tabbuża minnu. Imma jekk jagħmilha b'ħafna mħabba, int qed tagħraf il-preżenza ta' Alla fih. U l-Biblisti fuq din jikkonkludu illi hawn Ġesù qiegħed jitkellem dwar l-Ewkaristija. Qed nantiċipa ħafna dak li ħa nagħmlu għada. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mhijiex ritwal tal-kult lejn il-Mulej. Mhijiex, kif għamilniha aħna matul is-sekli. Il-ċelebrazzjoni Ewkaristika mhijiex ritwal tal-kult lejn il-Mulej, imma huwa mument importanti u u indispensabbli fejn il-komunità tal-qaddejja, Ah, tispjega hix tajba di. Fejn il-komunità tal-qaddejja tiegħu jiġu serviti mill-Mulej innifsu. Ġesù qisu qed jiġi fil-quddiesa, kull darba nagħmlu quddiesa, jiġi u Ġesù qed jgħidilna, Ħallu fidejja issa, strieħu issa, f'tis-siegħa li ġejja, fit-tlekwart li ġejja, intom issa strieħu. Inservikom jien. Dik hija l-Quddiesa. Nservikom bil-Kelma li teħliskom, tnaddafkom, u nservikom bil-ħobż li huwa jien innifsi ningħata għalikom, il-ħobż li jitbagħkom biex tibqgħu mixjin. Il-Quddiesa huwa l-mument fejn Ġesù jgħidilna, Intom qaddejja tiegħi, ħdimtu biżżejjed, illum il-Ħadd ejjew hawn, u issa llum inservikom jien. Hekk jinterpretawha l-Biblisti din is-sentenza li għadna kemm qrajna. Li għalija, meta qrajtha l-ewwel darba, xi sena jew sentejn ilu l-ewwel darba li smajt biha b'dak il-mod, ilha kienet laqtitni, kont ngħid, Immarelli! Wow! Kemm hu sabiħa, sabiħ tħares lejha b'dan il-mod. Mhux jien nagħmel xi ħaġa 'l Alla, l-Quddiesa, le Alla jagħmel xi ħaġa lili. Ma tagħtih qatt xejn 'l Alla. Ma tista' tih qatt xejn lil Alla. Insa tipprova tagħti xi ħaġa 'l Alla. Xi trid tagħtih lil Alla? Alla il-ħin kollu qed jagħti lilu nnifsu lilek. U mbagħad jgħid, kieku kellu jiġi jiġi fil-ħin tat-tieni sara, jew tat-tielet sara. Jiġifieri, mhux darba jinnutak, imma t-tieni darba jinnutak u t-tielet darba jinnutak ukoll. Jibqa' jinnutak u jsibkom xorta waħda fuq dmirkom isservu. Henjin intom. Henjin intom. Li kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sahar jew tat-tielet u jsibkom xorta waħda fuq dmirkom, henjin huma. il-bejatitudni ġdida ta' Ġesù, Aħna henjin għax nafu nservu. Fuq dan il-livell. U aktar ma tkun kbira l-imħabba fis-servizz lejn l-oħrajn, aktar ser nirċievu mħabba u servizz mingħand Alla nnifsu. Se nagħmel konklużjoni, probabbli mhux ħa nieħu l-ħin tat-tul li għamilt fl-aħħar jumejn. Il-fidi hija Alla jistedinna mmissu b'idejna l-preżenza ta' Alla b'mod konkret fil-kwalità ta' ħajja li ngħixu fis-servizz. Dik hija l-fidi. Il-bogħod ħafna minn x'tgħallimna biex tqarrilna l-ewwel darba. Il-bogħod ħafna biex għamilna l-Griżma. Il-bogħod ħafna ta' kif ħafna drabi nisimgħu interpretazzjonijiet tal-Vanġelu illi jmorru għal ħafna affarijiet spiritwali illi jgħaddu minn fuq rasna ma jmissux kull ħajjitna qatt, għal dan il-mod konkret illi qed jippreżenta bih, b'dan il-mod. Mhux inviżibbli u immaġinarju, imma viżibbli u tanġibbli fis-servizz, fil-qadi. Hi wkoll fidi li ma tgħixha mal-oħrajn. Ma tistax tgħixha waħdek. Jien ma nafx kif kien hemm żmien kienu joħolmu li jmuru eremiti. Lil min ħa tħobb? Kif tista' tgħix il-Vanġelu li jitkellem ħin kollu fuq l-imħabba u tgħix waħdek, maqtugħ minn kulħadd? Kif kienu jgħixu ta' eremiti li ninqatgħu u noqgħu nagħmlu ħafna ħin fil-kwiet u matul il-ġurnata nittama li dan il-Gvern naqra oħra superjuri jtini permess li jkolli ħafna ħin li jiena ma nagħmel xejn u noqgħod fit-talb u fil-preżenza u fil-kelma u nistudja. Imma wara dak il-ħin noħroġ minn hemm mxammar, u nitħażżen, u ngħin lil oħrajn. Imma kif nista' nimmaġina li jien ngħix waħdi u ngħix il-Vanġelu? Kif tista'? Kif nista' nqaddes il-Quddiesa waħdi? Kien hemm żmien fil-bidu kont ma nmexxilix inqaddes ma kontx mal-komunità, bqajt rieqed u kont immur waħdi u noqgħod inqaddisha waħdi. Ma tagħmilx sens quddiesa tqaddisha waħdek. Ma tagħmilx sens. Il-fidi tagħna mhijiex possibbli li tgħixha waħdek. Trid tgħixha bilfors mal-oħrajn. Mhix fidi individwali, hija dejjem fidi f'komunità. Fidi dejjem ta' komunità. Li komunità li hija ċerta li Alla huwa preżenti u qiegħed hemm jaħdem bil-mod tiegħu, bil-preżenza tiegħu. U aħna għandna fidi bħala ħut fil-komunità stess, fidi li Alla huwa hawn magħna u ser iservina, ser ikun magħna b'dan il-mod. Il-fidi titlob minnek ħaġa waħda biss għad tal-bieraħ ħa nirrispiċċa biha. Il-fidi titlob minnek illi inti tafdah. f'dak li jiġri, fil-ħażen, fid-diżgrazzji, fil-ġlied li hemm minn barra. Alla, il-fidi f'Alla titlob dejjem minnek li inti tafdah u tintelaq f'idejh għax ċert, ċerta li hu ser jagħtik dak li għandek bżonn. Int ma tafx x'għandek bżonn. Int kull ma taf tgħid, Oh, di ġuħ ta' ras, Father itlob għalija ħalli, ħalli, ħalli, ħalli jmur l-Idel u ġieħ ta' ras. S'hemmhekk biss naslu. Fuq dak il-livell naslu. Alla jaf x'għandek bżonn, int ma tafx x'għandek bżonn. Alla huwa dak li jara l, l-stat passjali li ngħid jien. U allura afdah. Il-bieraħ t-togħ kollha kienet fuq hemm ħafna mumenti fejn Ġesù qed jgħidlek, Hija possibbli? Nafek, ma tafdanix. Li li mhix naħseb tafda, ilni ħa tafda. Li ddaħħal idejk fil-but u tħoss iċ-ċekċik jew tħoss il-karta tal-bank. Dak dik dik tafda. Hemmhekk il-fidi tiegħek qiegħda. Għax tafda u l-fidi l-istess ħaġa. Hemm qiegħda. Afda lili li naf. Naf verament x'għandek bżonn. Jien ser intik ħafna aktar milli għandek bżonn. Imma kif tiddiskrivi, tiddispjega, Father, it-tfal morda, imutu, kif tiddis. Ma nafx, naf. Ma nafx. Li naf hu li hemm xi ħadd illi qed jara dan kollu. U jien nafda f'dak illi jaf, jaf x'qed jiġri. Il-Vanġelu, jien jidhirli li għadtha s-sena l-oħra, il-Vanġelu traduċejnieh ħażin f'ħafna passaġġi. Fosthom il-passaġġ fejn jgħid, Anke żewġ għasafar tal-bejt ma jaqgħux mingħajr ir-rieda ta' Missierkom li hu fis-Smewwiet. Wrong translation. Il-kelma mhijiex mingħajr ir-rieda ta' missierkom fil-Grieg. Fil-Grieg qiegħda, Ma jaqgħux aqqas żewġ għasafar, żewġ għasafar kemm jiswew? Tal-bejt qed nitkellmu, ta? Kemm jiswew, mhux? Żgħażagħ ta' żewġ għasafar tal-bejt ma jaqgħux mingħajr il-missier ma jkunx jaf. Hekk hemm miktub. So you see you have built our faith in a wrong translation of the Bible, of the Gospel. U allura morna x'imkien ieħor u tlifna li jkollna fidi f'ċertezza. Imma baqgħet fidi ta' imma jekk Alla jaf jekk Alla eh, irrid li żewġ ta' safar jaqgħu mela kollox irid, mela kull ħaġa tiġri li Alla jrida, mela Alla qed jibatili, kif Alla ħadli dat-tifel? Fadel. Hekk in-nies hekk jitkellmu, mhux hekk? Wa, kollha kemm aħna nitkellmu hekk. U anke jien stess li m'għadux hemm dal-diskors fil-ħsbiegħ, kultant isib lili nnifsi ngħidha b'mod differenti. Naqra iktar mild, imma ngħidha wkoll, ngħidha wkoll. Għax Alla, Alla jaf kulma qed jiġri. Toqgħodx tinkwieta. Toqgħodx tippreokkupa ruħek. X'nagħmel? Ma nitlobx? X'nagħmel ma ninkwetax? Inkwieta u tara hekk kif hiex. Iva inkwieta naqra oħra. Tinkwieta ftit iktar u jfieq, flis inkwiet iktar mela. Ma le ma taħdimx hekk. Tafda. U tafda tneħħi kull inkwiet u kull ansjetà u tħalli f'idejh. Jaf, jekk jaf m'għandekx għalfejn tgħidlu. So din hija l-fidi hemm ħafna punti li missejna, punti diversi, hemm ħafna punti li jqalgħu ħafna ħama fil-ħajja tagħna, fil-qalb tagħna, hemm ħafna punti li joħolqu ħafna mistoqsijiet, U jiena m'għadnix niddejjaq li toħorġu minn hawnhekk iktar preokkupati u iktar mgerfxa u iktar b'mistoqsijiet milli b'risposti għax ir-risposti qatt ma mexxew in-nies 'il quddiem, ir-risposti ħallewk fejn inti għax la għandek risposta ma tfittixx, tieqaf issaqsi. Imma jekk m'għandekx risposta tibqa' tfittex. Please. Ħallu dil-fidi li Alla poġġa fil-qalb tagħkom twassalkom biex tibqgħu tfittxu sakemm tkunu ċerti minn din, minn dak li Alla qiegħed iwiegħed u dak qed jippreżenta Ġesù fil-messaġġ tiegħu tal-Vanġelu, tal-Aħbar it-Tajba. Bdejna bl-Aħbar it-Tajba u spiċċajna bl-Aħbar it-Tajba. Din aħbar tajba jekk mhix tajba mhijiex ta' Ġesù Kristu. Jekk mhix aħbar ġdida, illi hi differenti minn dak kollu li kellek f'moħħok, mhijiex ta' Ġesù Kristu. Mela hija ġdida imma hija tajba. U meta tkix ġdida u tajba u tiġi f'ħajtek, ser tbiddlek. Ser tagħmillek konverżjoni. Ser tieħdok f'post ieħor, f'mentalità oħra, f'kultura oħra li tissejjaħ is-Saltna ta' Alla, jew inkella l-ħajja ta' dejjem. Mulej, kemm hu tqil dal-kliem tiegħek. Diffiċli, Mulej, nisimgħu u nilqgħu u naċċettaw. Kemm minħabba l-fatt li aħna ħafna drabi wasal għandna messaġġ ieħor, differenti. Kemm għax min preżentalna lilek l-ewwel darba konna żgħar ppreżentawhulna b'mod ħafna riġidu, kultant iswed fuq l-abjad, u allura l-griż kollu tar-realtà tal-ħajja li hemm minn barra u tal-ħajja tal-ħajja tagħna individwali huwa ħafna iktar griż u fil-griż nintilfu. Mola jkabbar din il-fidi tagħna. Mola jagħmel li dil-fidi tagħna tkun mibnija fuq dak li l-kelma tiegħek preżentatilna. Fuq iċ-ċertezza tal-kelma tiegħek. U mhux fuq it-tama illi xi darba jiġri xi ħaġa. imma fuq il-fatt li issa int tħobbna. Issa int qed issalvana. Issa int qed tfejjaqna. Issa int qed tittrasformana f'mentalità ġdida, qed tbiddilna, qed tagħmel il-konverżjoni sħiħa fil-qalb tagħna. Agħmel li aħna nitgħallmu nċedu, nitgħallmu nintelqu f'idejk, nitgħallmu nafdawk.